Här President, universell Sozialleeschtungen hunn an enger Gesellschaft verschidde Funktiounen. Éischtens suergen se dofir, datt jiddwereen um Finanzement vun deene Leeschtunge bedeelegt ass, sief et duerch Cotisatiounen, sief et duerch progressiv Steieren. an och jiddfereen an de Genoss vun esou Leeschtunge ka kommen. Si sinn d'Fundament vun engem sozialstaatleche Gesellschaftsvertrag, zu deem och de Generatiounevertrag gehéiert. Zweetens hu Sozialleeschtungen eng ëmverdeelend Wierkung vum geschafene gesellschaftleche Räichtum. Si verstäerken domadder de gesellschaftlechen Zesummenhalt. An drëttens schützen Sozialleeschtunge virum Aarmoutsrisiko, wuel verstane, si schütze virdrun, si bekämpfen net d'Aarmut, well de Kampf géint d'Aarmut ass de Beräich vun der selektiver Sozialpolitik, déi duerfir och dacks de Charakter vun enger Aarmutspolitik huet. Sozialleeschtunge schütze virum Aarmutsrisiko, si hunn also e präventive Charakter. Grad dësen drëtten Aspekt ass, wann een hei am Land iwwer sozial Transferleeschtungen schwätzt, an dëst besonnesch am Bezuch op Familljeleeschtungen, e wichtegen Element. Am Sozialpanorama vun der Salariatskummer geet kloer ervir, Ouni sozial Transferten en amont, Géif den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg net bäi vill ze héije 16 Prozent leien, mee bäi 21 Prozent. A bäi den 21 Prozent sinn natierlech d'Pensiounen net mat agerechent, well wann een déi Transferleeschtungen och géif matrechnen, wier et wäit iwwer 40 Prozent. Eng Kierzung vum Kannergeld An domadder hu mer et awer hei ze dinn, oder vu Prestatiounen, kann also just en negativen Impakt op d'Entwécklung vum Aarmutsrisiko hunn. Datt an deenen leschte Joren den Aarmutsrisiko vun 11 Prozent op elo 16 Prozent geklommen ass, huet och domadder ze dinn, datt d'Leeschtunge vum universellen an präventiven Sozialstaat successiv an deene leschte Joren zeréckgeschrauft goufen, dëst och grad bäi de Familljeleeschtungen. D'Resultat gesi mer, D'Aarmut klëmmt vu Joer zu Joer. Weider Kierzungen a beim Kannergeld, a si kënnen in extremis bis zu e puer Dausend Euro d'Joer goen, d'Beispiller hu mer gesinn, bäi bis bäi dräi bis véier Kanner. Dës Kierzungen acceléieren dee Prozess nach weider. Dëst Gesetzt hei setzt also déi negativ sozialpolitesch Entwécklung fort. An anere Wieder, d'DP-LSAP-Gréng-Koalitioun ass an där Hinsicht komplett en ligne mat deenen zwou CSV-LSAP-Virgängerregierungen, well schonns zënter 2008 sinn d'Familljeleeschtungen net méi un d'Inflatioun ugepasst ginn, wat dozou gefouert huet, datt se all Joer u Wäert verluer hunn. Des Indexéierung vun de Familljeleeschtunge vun der CSV-LSAP-Regierung huet zu engem Wäertverloscht vun insgesamt 19 Prozent gefouert. 19 Prozent Wäertverloscht an aacht Joer! Här President, dëst Gesetz ass a bleift een Element vun der Austeritéitspolitik vun der Regierung. Déi grouss Linne vun dësem Projet sinn eis och an deem Kontext virgestallt ginn, nämlech am Kader vum Spuerpak 2014, genee wéi d'Ofschafung vun anere Sozialleeschtungen, wéi d'Allocation de maternité an d'Allocation d'éducation, déi ersatzlos gestrach gi sinn. Et kann ee sech natierlech iwwer de Bien-fondé vun deenen eenzelen Allocatiounen ënnerhalen, mee et muss ee festhalen, se sinn ersatzlos gestrach ginn. Wuel verstanen, am Kader vum Spuerpak, net am Kader vun iergendengem Familljepak oder iergendengem Sozialpak, am Kader vum Spuerpak. De Budgetséquiliber huet iwwer all aner Consideratioune priméiert. An dat weist och d'Fiche financière vum Gesetz ganz gutt. An éischter Linn ass et ëm Aspuerunge geet gaangen. D'ailleurs gouf dat och deemools esou argumentéiert. D'Nettoerspuernis vum Staat klëmmt successiv all Joer. Bis 2026 solle schonn 78 Milliounen Erspuernisser erreecht ginn, par rapport zu engem onverännerte Modell, par rapport zu engem Modell, wann een et net verännert hätt. Déi Mesurë sinn deemools mat der schwiereger budgetärer Situatioun begrënnt ginn. Ma mëttlerweil gouf jo awer festgestallt, datt e bemol méi Suen do sinn. Allerdings fléissen déi dann net an d'Sozial oder d'Familljepolitik, also an de Sozialstaat, mee se fléissen an Steiererliichterunge fir all méiglech Akommesgruppen an an d'Beneficer vun Entreprisen. Et ass also en plus eng Reduktioun vu Steierrecetten, mat deene Steierrecetten och kinnte sozial Transferte finanzéiert ginn. Dëst Gesetz ass eng weider Verschlechterung vun der Enveloppe, vun der globaler Enveloppe vum Kannergeld. Dat Argument, datt kengem eppes géif ewechgeholl ginn, ass a Wierklechkeet en alen Trick, fir strukturelle Sozialofbau ze legitiméieren. Den eehemolege Gesondheetsminister weess e Liddchen dovunner ze sangen, well eng Renteverschlechterung mat Zoustëmmung vun deene véier grousse Parteien iwwer 40 Joer duerchgesat huet. Hei hu mer et mat enger Transitiounsphas vu 25 Joer ze dinn. D'Methodik ass awer ähnlech a geet in fine an déi selwecht Richtung, nämlech a Richtung Sozialofbau. Wat d'Famill méi grouss gëtt, wat och de finanzielle Schued méi grouss gëtt. An dobäi wësse mer dach, datt grad de Faktor Kanner een ass, deen och elo schonn een ass, deen den Aarmutsrisiko erhéicht. An och hei besonnesch betraff sinn allengerzéiend Eltere vu méi Kanner. D'Salariatskummer huet an enger ganzer Rëtsch Rechebeispiller ugefouert, wéi gesot, déi bis zu Dausenden Euro d'Joer kënne goen. Här President, dës Kierzunge vum Kannergeld ginn eis dann verkaf als sougenannte Moderniséierung vun der Familljepolitik, enger net funktionéierender natalistescher Politik, bei där ee pro Kand, pro weidert Kand méi Sue krut, soll en Enn gesat ginn an am Géigesaz e quasi individuellen Urecht vum Kand op dat Geld bestoen, wat eng Staffelung vun de Montanten, wéi se bis elo bestan huet, géif als ongerecht ausschléissen. Als Lénk hu mär a priori kee Problem domadder, datt all Kand d'selwecht wäert ass. Mee duerfir hu mär awer e Problem mat der Stoussriichtung a mat der Héicht vum Montant vun deene Prestatiounen. An d'Moderniséierung, vun där hei geschwat gëtt, ass a Wierklechkeet en Deckmäntelche fir Spuerpolitik. Si huet vill manner mat familjepolitescher oder ideologescher Orientéierung ze di wéi mat effektiver Spuerpolitik bäi de sozialen Transferten, well déi dote Moderniséierung gëtt eigentlech net wiesentlech erkläert oder begrënnt. Et gëtt lapidar op verschidden nei Realitéiten higewisen. An ech froe mech, Wat sinn dann Elementer vun neie Realitéiten? Den Aarmutsrisiko ass an den leschte Joeren eropgaang, dat ass eng Realitéit. D'Aarbechtsverhältnisser ginn ëmmer méi prekär a méi onsécher, och wann ëmmer méi Frae schaffe ginn. Dat ass eng Realitéit. En onbefristeten Aarbechtsvertrag ass scho laang net méi d'Reegel, dat ass och d'Realitéit. D'Liewenthaltungskäschten zu Lëtzebuerg ginn ëmmer weider erop a ginn net duerch wuessend Léin kompenséiert, dat ass och eng Realitéit. A wéi vill Leit, a besonnesch Frae géife gär Vollzäit schaffen, mee kënnen et net, dat ass och eng Realitéit. Se kënnen et net, net onbedéngt wéinst de Kanner, se kënnen et net, well de Patron et net zouléisst. Dat ass eng Realitéit. An dat betrëfft och a grad d'Botzpersonal. Ech hunn de Moien och d'Madamm Cahen héieren um 100,7, wéi se vun der elengerzéiender Botzfra geschwat huet. Ech géif mer wënschen, d'Regierung géif d'Botzpersonal kohärent ënnerstëtzen an hirer Lutte fir d'Unerkennung vun hirer Qualifikatioun no 10 Joer Beruffstätegkeet. Domadder wier dem Botzpersonal och ganz vill gehollef. All dës Realitéiten, Jäizen dach nom Ausbau vun engem sozialen Netz, amplaz Mënschen a Masse vun deem sozialen Netz ëmmer weider ausenaner ze zéien, sou datt ëmmer méi Leit derduerch falen an dann op eng liberal Aarmutspolitik, genannt sozial Selektivitéit, mussen zeréck ze gräifen. Et ass nämlech och dat, wat de Robert Urbé gemengt huet, wéi e gesot huet, sozial Selektivitéit wier d'Unwort des Jahres. Ech gesinn, datt awer och haut csv ëmmer erëm op sozial Selektivitéit setzt aplaz op den op den Ausbau vun den universale Rechter. Här President, wann eng seriö Reform vun de Familljenzoulagen, wann een déi hätt wëlle maachen, dann hätt een dach fir d'éischt kucke misse wéi héich d'Fraen eigentlech sinn, déi e Kand fir eng Famill bedeit. An dat haut an hei zu Lëtzebuerg! Wéi evoluéieren déi Käschte wann zousätzlech Kanner derbäi kommen? Dat ass ni kloer festgestallt ginn hei zu Lëtzebuerg. Dës Reform steet net um Buedem vun den Tatsaachen, mee baséiert op onbeluechte Behaaptungen. Dir hutt och bis haut keng seriö Etüd an Optrag ginn, obwuel dat scho laang gefrot ass. Firwat? Där féiert zwar ëmmer erëm eng Etüd aus dem Ausland un, déi beleeë soll, datt de Coût moyen pro Kand erofgeet, wat méi Kanner am Stot liewen. Mee ass dat och zu Lëtzebuerg esou? A wéi een Impakt huet zum Beispill de Wunnengspräis, wa mam zweeten, drëtte Kand bemol eng méi grouss Wunneng kaf oder gelount soll ginn? Op all déi Froe ginn et keng wierklech Äntwerten. D'Regierung argumentéiert zum Deel, datt d'Wunnengssituatioun, wat zu Lëtzebuerg jo ee vun de ganz grousse Facteure vu Käschten ass, datt déi fir Eltere mat Kanner zum Deel duerch d'Subvention de loyer opgefaange géif ginn. Mee och hei muss ee soen, d'Subvention de loyer, dat kréien éischtens just d'Locatairen an zweetens just deen Deel vun de Locatairen, déi méi wéi 33 Prozent vun hirem Revenu fir de Loyer bezuelen. An d'Staffelung vun der Subvention de loyer dréit der Kannerzuel awer eigentlech net vill Rechnung, en eenzelt Stot kritt 124 Euro a fir all weidert Kand bei der Subvention de loyer kommen der 25 Euro derbäi. 25 Euro, dat ass den Zouschoss bei der Subvention de loyer fir all weidert Kand am Stot. Interessant ass awer, Beim Gesetz vun der Subvention de loyer gëtt et e Seuil de faible revenu definéiert, ënnert deem ee leie muss, fir kënnen d'Subventioun ze kréien. Dëse Seuil klëmmt awer pro zousätzlecht Kand ëm 531 Euro. Haha, hei gëtt et also eng Berechnung vum de Käschte vum Kand, déi bis zu 531 Euro ka goen. An ech froe mech, Wou kënnt dee Montant hier? Interessant ass awer och d'Wiesselwierkung ze kucken mat anere Mesuren, déi dës Regierung geholl huet, wéi zum Beispill d'Studiebäihëllefe fir d'Studenten, an op Inkohärenzen doranner opmierksam ze maachen. Här President, d'Kannergeld bleift och bei dësem Gesetz weider desindexéiert. Déi Upassung un de Medianloun, déi mer jo nach an engem anere Gesetz diskutéiere wäerten, bedeit eben net, datt de Montant vum Kannergeld automatesch un d'Inflatioun ugepasst gëtt. Dëst Gesetz ass a bleift Sozialofbau. D'Regierung versicht eis dee schmackhaft ze maachen, andeem se op aner Gesetzestexter verweist, déi nach an der Maach wieren. Mee net nëmmen d'Salariatskummer, och de Staatsrot kritiséieren zu Recht, datt et keng kohärent Vue d'ensemble vun all deenen ugekënnegte Mesuren a Mesurette géif ginn an och net vun den Auswierkungen dovunner. Eppes schéngt awer kloer ze sinn. Den universale Sozialstaat gëtt heimadder weider geschwächt an d'Masche vum sozialen Netz ginn auseneen. Nodeem déi viregt Regierunge Familljenleeschtungen desindexéiert, also entwäert, haten, Nodeems déi viregt Regierunge Leeschtungsverschlechterunge bäi de Pensiounen iwwert 40 Joer programméiert haten, no all deem huet sech dës Regierung scheinbar der nächster Generatioun verschriwwen. Fir d'éischt Studenten, deenen hir Studiebäihëlfen drastesch gekierzt goufen, an elo d'Kannergeld. Här President, Mär wäerten dësem Sozialofbau sécherlech net zoustëmmen. Merci.
Merci och dem Här Baum. Ech wollt dem Här Baum just soen, de fréiere Sozialminister huet mer just an d'Ouer geflüstert, datt e mat senger D'Pensiounsreform, déi eng breet Zoustëmmung hei an der Chamber hat, fir déi nächst Generatiounen de Rentesystem mat stabiliséiert huet, an datt de Rentesystem hei am Land dee generéisten insgesamt op der Welt bleift. Ech hat gemengt, ech misst Iech dat a sengem Numm soen, well jo net de Fait personnel kann invoquéieren. Dat gesot, ginn ech d'Wuert direkt weider un D'Madame Familljeministesch Corinne Cahen.